Ирыстоны рагондӕр кӕмттӕй иу у Уӕллаг ком. Адӕм дзы кӕцы ӕнусыр цардысты, уый тынг зын зӕгъӕн у. Фӕлӕ археологтӕ Къӕмынты ӕмӕ Гӕлиаты уӕлмӕрдты цы мбисонды рӕсугъд рагон дзаумӕттӕ ссардтой, уыдон уыдысты конд нӕ дуджы агъоммӕ цалдӕр ӕнусы размӕ. ӕмӕ хауынц суанг хъобайнаг дугмӕ. Рӕстӕг цыди, дугтӕ ивтой кӕрӕдзи. Таурӕгъты куыд баззад, афтӕмӕй ком ӕртӕ хатты сафтид, ӕмӕ та-иу дзы фӕстӕдӕр адӕм ногӕй ӕрцардысты. Цӕргӕ та дзы кӕддӕриддӕр кодтой ирон адӕмы фыдӕлтӕ скифтӕ ӕмӕ алантӕ. Ӕстӕсӕм ӕнусы фӕстӕ та ирӕттӕ. Самадтой-иу уыдон хӕхты фӕхстыл айнӕг къӕдзӕхтыл фидӕрттӕ ӕмӕ галуантӕ, бӕрзонд хӕцӕн мӕсгуытӕ. Абон дӕр бӕрӕг дарынц, сӕ рагон цӕрджыты ӕрмдзӕф кӕуыл баззад, уыцы сисамӕттӕ. Нӕ фыдӕлтӕ, ӕвӕдза, махӕй бирӕ хъаруджындӕр уыдысты, Сӕ мӕсгуытӕ сты уӕйгуыты амадау, тынг егъау дуртӕй амад. Ногӕй-иу дзы куы рцардысты ныры хъӕуты цӕрджыты фыдӕлтӕ, уӕд та-иу рох цӕрӕн бынӕтты рагон дугты амад мӕсгуыты фарсмӕ ӕрбынат кодтой, ӕмӕ та-иу ногӕй бауагътой царды комулӕфт хызт къонатӕм. Чи зоны, ацы ныхасы лӕгъздуртыл цал ӕмӕ цал фӕрнджын лӕгты фӕлтӕртӕ фӕбадтысты. Цас адӕмтӕ фӕцыдысты ацы зӕронд фӕндӕгтыл, фӕтухӕн кодтой ацы бӕркадджын уыгӕрдӕнты ӕмӕ ссардтой се нусон бынат ацы

Рагзаманты дӕр ӕмӕ ӕстдӕсӕмӕн-удӕсӕмӕн узты цард тынг бирӕ адӕм. Мин ассӕдӕ ӕстай цыппӕрӕм азы дзы уыд дыууӕсӕдӕ хӕдзарӕй фылдӕр ӕмӕ бирӕ мыггӕгтӕ. Сӕ фылдӕр уыдысты уӕлладжырӕй рацӕугӕ. Зӕгъӕм, Нужалӕй ралидзгӕ Илзаты Цопанӕй Къӕмынты хъӕуы равзӕрд Цопанаты мыггаг. Уӕллаг мызурӕй къӕмынтӕм ӕрбалыгъдысты хъӕрджынтӕ. Ӕрхонӕй Бекмырзтӕ ӕмӕ Абагатӕ, бадӕй Хъыбызтӕ, дагомӕй Хъулатӕ.
Мах фыдӕлтӕ ралыгъдысты Ӕрхонӕй, Бекмӕрзтӕ. Мӕ сын уыдис, дыууӕ уыдысты дыууӕ ӕфсымӕры. Уыдис сын ӕфсымӕр Дудутӕй, мӕ уый алыгъди Ӕрыдонмӕ. Мах фыдӕлтӕ та ралыгъдысты хӕрдӕм. Мӕ дзы зӕхх куыд гыцъыл уыди, уымӕ гӕсгӕ сӕхимӕ ходтой, фӕлӕ нӕ бакуымдтой. Мӕ йӕм

Мы йӕм сӕ хъуыддӕгтӕ, сӕ хабӕрттӕ кӕнын байдыдтой. Мамайыр иннӕ мыггӕгты дӕр хъуыды кӕныс? Ӕрдзы цас хъуыды кӕныс? Цас, цал мыггаджы дзы уыдис? Ам? Мыггӕгтӕ бирӕ уыдысты, мамыкъатӕ, уӕле куы райдайай, мамыкъатӕ, хъӕрзынтӕ, цопантӕ. Цопантӕ, ер мӕнӕн мӕ фыддӕр-иусӕр лӕгсдӕры дӕр бацыди. Мӕ цопантӕн, цопантӕн уыди ӕрмӕстдӕр ӕхсай, нӕлгоймӕгтӕ, взрослыйтӕ. Ӕхсай. Ер цопантӕй нӕм уыдис сауджынӕй хуыдтон, махӕй сауджындӕр хуыдтам, Николай хуынди, фӕлӕ сауджын хуыдтам. Мӕ йой аргъаугӕ дӕр ныл кодта, мӕныл крестит дӕр мӕ йой скодта. Вот. И уыдон дӕр ралыгъдысты уырдыгӕй. Атайтӕ, уырдыгӕй ӕрцумӕ Забайтӕ, уырдыгӕй ӕрцумӕ Бекмырзлы райдыдтой, уырдыгӕй ӕрцумӕ Гӕбутӕ, Гӕбутӕ цардысты. Мамыкъаты цардысты, стӕй ма уӕд Быдзинтӕ, стӕй уӕд Гӕвдинтӕ. Гӕвдинты хорз куыстой, хорз хъӕздыг уыдысты ӕмӕ дзы кулак дӕр ма скодтой. Арвыстой дзы средней азимӕ. Афтӕмӕй
сӕ бонтӕ ӕрвыстой.
Магкатӕ уыдон быдзынтӕ. Уыдон быдзынтӕ, мах цы быдзынтӕ хонam, фӕлӕ ӕнӕуи та магкатӕ схонынц. Йе кмӕрстӕн уыдис сӕхӕм ӕгъдау. Алы аз дӕр куыдтой мыггаджы куывд. скодтой уой мыггаг, кӕмӕ йыл хал схауд, уый-уой скодта йӕхимӕ ӕмӕ зыдтой кӕстӕртӕ дӕр ӕмӕ хистӕртӕ дӕр кӕрӕдзийы. Афтӕмӕй сӕ цард ӕрвыстой. Зымбонтӕ федтой, зымбонтӕ. Ӕз ӕй куыд фӕхъуыды кӕнын, уӕд мӕныл цы цыди, ме фсымӕртӕ дыууӕ дӕр арми уыдысты, хӕсты мӕ фыд дӕр арми уыди. Ӕмӕ уӕд тел не ссардтайс. Мӕ-иу бӕрзӕй бӕрз къалиу стыхтон, мӕ-иу дзыбырыл йӕ дыл бафтыдтон дзоныгъыл, мӕй афтӕмӕй ёмӕй хос ластон. Ӕсёй мӕхӕдӕг хъуыды кӕнын ӕй зонын. Уӕд дзы рӕстӕджы телтӕм ӕфсӕйнӕгтӕ нӕ уыди, фӕлӕ хъӕдӕй куыстам иууылдӕр. Ахӕм мӕгуыр бон ыл уыди. Ныр та Хуыцау ныр радта мӕнӕ кӕйдӕр загъдау, энерги, свет ӕмӕ дзы пользоваться кӕнын та нӕ зонӕн. Нӕ дзы зонӕн. Уый тыххӕй ӕмӕ дзы ис бирӕ скӕнӕнтӕ ис. Газ мах газ цӕмӕн хъӕуы? Сывӕрдзы электрический плитка, ӕмӕ цӕттӕдӕр дзы дӕхи дзы хъармдӕр кӕн.
Мӕйӕр бирӕ мыггӕгтӕ уыдысты, фӕлӕ кӕрӕдзимӕ ӕнгом цардысты, нӕ кӕрӕдзи уарзтой. Бирӕтӕ дзы уыди, ӕмӕ мӕ ӕвӕццӕгӕн кӕрӕдзи чызг дӕр кӕмӕй, кӕмӕй, чи кӕмӕй ракура. Ӕмӕ ма иу хабар ма афтӕ у. Там перевали уӕлӕуын. Мӕ-иу зымӕг мит куы ныууарыди, уӕд дзы цӕуӕн нал уыди. Ӕфцӕг. Ӕфцӕг дзы. Мӕ цӕуӕн дзы нал уыди. Ӕмӕ дыгуртӕ ӕнӕн хӕстӕгдӕр уыдысты. Ӕмӕ Дыгуримӕ сӕмхӕццӕ сдӕн. Дыгуримӕ бирӕтӕн Ерманӕн мӕ мад уыди дыгурон, Майлитӕй. Бирӕтӕн афтӕ ардыгӕй чызджыты дӕр ӕрвыстой, чызджыты дӕр уырдыгӕй куырдтам. Фӕлӕ Уӕлладжыримӕ фӕцух стӕм гыццыл.
Ацы ком уӕлдай цымыдисаг у йӕ цӕрджытӕ, дыгур ӕмӕ ирӕттӕй алчидӕр йӕхи ӕвзаг куыд хъахъхъӕны, уымӕй. Кӕрӕдзийы ныхасгӕнгӕйӕ сӕ алчидӕр фӕдзуры йӕхи взагыл: ирон иронау, дыгурон дыгуронау, кувгӕ дӕр фӕкӕнынц дыууӕ ӕвзагыл. Суанг бинонты хсӕн дӕр уыцы ӕгъдау нӕ халынц. Фӕлӕ уӕддӕр ӕнусты дӕргъы уӕллаг коймӕгты взаг, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, цыдӕр ивддзинӕдтӕ баййӕфта ӕмӕ у чысыл ӕздӕхт ирон ӕвзаг. Уӕдӕ, цы зӕгъӕн ис, Уӕллаг комы цӕрджытӕм ӕнусты дӕргъы цы рӕсугъд фыдӕлтыккон ӕгъдӕуттӕ уыдис, уыдонӕй.
Йӕхи ирон чи хоны, мӕ Ирыстоны чи схъомыл, уыдонӕй ӕвӕццӕгӕн ахӕм нӕ разындзӕн, кӕцы нӕ зоны ирон гъдӕуттӕн сӕ суадон хӕхты кӕй райгырд. Ныр рагкуырыхон фыдӕлтӕ уыцы ӕгъдӕутты куырдадзы уӕззау дзӕбугӕй фӕхостой хъӕсдарӕгмӕ ӕнусӕй-нусмӕ. Ӕхсидгӕ сӕ бакодтой туг, рхӕмцӕссыг, стыр быцӕутӕ, стыр бӕллӕхтӕ. Хъыгагӕн, уыцы тӕхудиаг, бирӕ адӕмтӕ хӕлӕг кӕмӕ кодтой, уыцы диссаджы ӕгъдӕуттӕй ма махмӕ ӕрхӕццӕ Къӕссайы дзаг ацы мӕнг дунейы. Уыцы баззиаггаг ӕгъдӕуттӕй алы ирон сых дӕр, алы ирон хъӕу дӕр йӕхирдӕм сӕвӕры. Сӕйрагдӕр та кӕд схонӕм сӕ ссад, цӕттӕ ссад. Ӕмӕ кӕд ссадысты, уӕддӕр ма алчидӕр исы иу иннӕ лыстӕгдӕр дӕс сасиры ӕмӕ сӕ луары. Фӕстагмӕ нын дзы гуылваг дӕр нал баззайы. Иры райгырдтӕн Дыгур, саджилды Дыгургомы Уӕллагкомы. Мӕ цы гъдӕуттӕ раййӕфтон, уыдон зонын. Ӕмӕ сӕйрагдӕр мӕ ныхас ууыл уыдзӕн, уыцы гъдӕуттыл дыккагӕй та мӕнӕ хъуамӕ быдырмӕ рацыдтӕн цӕрынмӕ, ма ам цы гъдӕуттӕ ис, уыдон тӕбӕгъджынтӕ разыл куы рбарӕм, уӕд дзы бирӕ дӕрддзӕг ис. Уай дзы фӕфхӕрдастӕу цасдӕрддзӕг ис йойас. Райдайын цины хъуыддагӕй. Ӕртӕккӕ Ирыстоны карзыд лӕгты дӕр бафӕрс. Алӕ-ма, кӕстӕр мӕ кувӕггаг цӕмӕ дӕттынц зӕгъгӕ, ӕмӕ йӕ мӕ бон зӕгъын у мӕ кӕнӕ исчи зӕгъдзӕн, кӕнӕ нӕ зӕгъдзӕн. Кӕстӕр Хуыцауы размӕ у ӕнӕтӕригъӕдджындӕр. Йӕ уд сыгъдӕгдӕр у. Ӕмӕ йын кувӕггаг уымӕн дӕттынц. Уымӕй рахизгӕйӕ, ӕртӕ чъири, ӕртӕккӕ ӕнахъом сывӕллӕтты дӕр базыдтой, ӕртӕ чъирийы сӕ мидис кӕй у фыццаг хуры тыхӕн, дыккаг чъири зӕххы тыхӕн, ӕртыккаг та доны тыхӕн. Кӕд цӕмӕй скувой, физонӕг кӕннод ӕртӕ фӕрсчъы кӕннод та базыг, уый дзы куы нӕ уа, уӕд бинаг чъири лӕууы, куыд лӕууыд, афтӕ. Дыккаг чъири рахих исырдӕм ракӕнынц, ӕртыккаг чъири чи уый та галиуырдӕм ракӕнынц. Мӕ кувӕг чи у, уый йӕ галиу къухӕй хӕцы чъирийыл, рахиз къухы та вӕййы сыкъа. Ме афтӕмӕй кувы. фӕзӕгъынц, фыдӕлтӕ сӕтгӕ кодтой, чъириты лыг сӕ кодтой, зӕгъгӕ. Стӕй ма уӕлӕмхасӕн ахӕм хабар дӕр ис, ӕмӕ хъуамӕ уой авд кӕрдихы. Ӕртӕ чъири. Авд уый ирон адӕммӕ у уӕларвон номхыгъдӕй цӕмӕдӕр гӕсгӕ зынаргъдӕр нымӕц авд. Уымӕн мӕйдар ӕхсӕвы рухсыты нау ирдӕвдисӕн сты чындзӕн фӕкувынц хызисӕг чи фӕзӕгъы авд лӕппуимӕ иу чызг. Уӕлӕгӕлӕты авд цуары, Уӕлгъӕуы авд делӕйы, Мыкалгабыры та авд авды, сывӕллон кӕм схъомыл вӕййы, уыцы авдӕны дӕр авдӕнон хоны цома авд сывӕллонӕн зӕгъ. Ӕмӕ сӕ авд кӕрдихы куы скӕнынц, уӕд цы иу кӕрдих стырдӕрӕй баззайы, ӕмӕ сӕ цы кӕстӕр фӕлыг кӕны хи стырты размӕ, уымӕн фӕзӕгъынц, ха-ма, мӕ хур, дӕ кӕстӕйраг, мой уымӕн ӕвӕрынц. Ноджы ма дзы вӕййы комыдзагдӕр. Нӕ дзы саходы кӕстӕр, ӕмӕ уӕд уымӕн ӕвӕрынц. Уымӕй рахизгӕ куывтой кусартӕн йӕ сӕр, сины мидӕг, йӕ бӕрзӕй къуымы быдыры дыгуры йеддӕмӕ зӕрдӕ кӕнынц физонӕг. Ӕмӕ чи афтӕ зӕгъы, зӕрдӕ йӕ кӕй кувӕн дзуармӕ, зӕдмӕ физонӕг дӕн дзурын кӕнын. Дыгур чи сты, уыдон та афтӕ зӕгъынц, фыдгӕнӕг чи у, марӕг, уый дӕм афтӕ фӕзӕгъы, йӕ зӕрдӕ йын кар нытъыссон, кӕннод ын йӕ зӕрдӕ сыскънон. Ӕмӕ дзы мӕхицӕн физонӕг скӕнон, кӕнӕ хомӕй бахӕрон, зӕгъ. Ирыдонӕй кӕцы растдӕр у, уый мӕ бон зӕгъын нӕу, фӕлӕ ӕз кӕм цардтӕн, кӕм схъомыл дӕн, саджилджын дыгургом, уым цины мидӕг абон дӕр ӕвӕрынц сӕр, бӕрзӕй, стӕй зӕрдӕ. Уымӕй рахизгӕ Дыгургомы ӕрмӕстдӕр кӕнынц ӕхсӕнбӕлттӕ сӕ хонынц. Ӕхсӕнбал ролог кусфысы уодӕй нӕ дихтӕ кӕнунц аив, стӕй е мӕнӕ хъалойнаг кӕй хонынц тъӕнгтыл сфиувӕйы кусартӕн. Омӕй уоддзӕгтӕ рауадзынц ӕмӕ йӕм стухынц, ӕмӕ артмӕ бадарынц, сӕхыл ныккӕнынц, цӕмӕй фӕбура, зӕгъгӕ. Ир иннӕ кӕмтты та кӕнынц афтӕ. Ӕвӕрынц ӕртӕ фӕсчъы, базыг хистӕры разы, ӕртӕфӕрсче. Дыккаг хистӕр рахизфарсӕй ӕртыккагмӕ та дӕттынц ухст физонӕгимӕ. Уыцы физонӕгӕн хъуамӕ уой кӕнӕ ӕртӕ, кӕд гыццыл кусарт ауад, кӕд стыр кусарт, уӕд та дзы вӕййы фондз кӕнӕ авд. Ӕмӕ йӕ аменгӕнджытӕ куы раттынц кӕстӕртӕн, уӕд кӕройнаг кӕмӕ раттынц, уый хай у. Ӕмӕ дзы саходы, стӕй кӕм бады, кӕд лӕугӕ нӕ кӕны уырдыг, уӕд кӕм бады, уымӕй ӕрӕвӕры, стӕй сӕ уӕлӕмӕ уаргӕ ссӕуы. Ӕмӕ ма дзы иу баззайы охстыл, уыцы иу уӕй та фӕзӕгъы хистӕр, кӕстӕрдӕр ын бахӕрон, ацу ме сафаймӕ ахӕсс. Кӕстӕртӕн базыг дӕттынц, ам ам бирӕ хабӕрттӕ ис. Бӕлвырддӕр зӕгъгӕйӕ, базыгӕй уымӕн кувынц, ме кӕстӕртӕн уымӕн дӕттынц. цӕмӕй къабаз зыной. Рагзаманты уыцы уӕззау цирхъ сисынмӕ уым, уым цӕнгты мидӕг хъуамӕ фуа ӕмӕ ару. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ базыгуырдӕн дӕттынц, ӕртӕ фӕрсчъы чи сты, уыдонӕн та сӕ мидис у афтӕ. Хямӕй лӕгдӕр чи у, йӕхи чи хоны, стӕй амӕй хъаруджындӕр чи у, хой Ирыстоны фондз комы ис ӕмӕ уыцы фондз комы кӕрӕдзийӕ фӕхицӕн кӕнӕнт. Уымӕн ӕвӕн нӕй. Ир срагудӕн йӕ йӕ къахасӕтты алчидӕр хуыцаууазӕг уыд, йӕ йӕ къухасӕтты ӕмӕ ныццӕнкуыл вӕййынц, ныкъкъуылых вӕййынц. Фӕлӕ фӕрсчъытӕ сӕ кӕрӕдзийыл афтӕ фидар хӕцынц,

ӕмӕ нӕ кӕсаг и, нӕ бахӕринаг ницы и. Стӕй сырд ӕмӕ фехста ӕрдынӕй, ӕмӕ йемӕ фыцӕнаг нӕ хӕссы иу нӕ кӕны, ӕмӕ баздӕхт ӕмӕ арт акодта, игӕр кӕнӕ рог фелвӕста ӕмӕ сӕ уыцы хъалойнаг фиу атыхта ӕмӕ цартмӕ бадардта ӕмӕ физонӕг цӕттӕ. Ӕхс, ӕмбал, ӕвӕццӕгӕн ирон ныхӕстӕн сӕ фылдӕр ӕмбис сӕхи кондзог цӕуы. Уымӕй рахизгӕ кӕстӕртӕн куы радӕтдзӕнс кувинӕгтӕ, уӕдмӕ цалынмӕ ӕртӕдӕр радтой, уӕдмӕ ӕртӕ хистӕры рабадынц. Фыццаг хистӕр ракувы, базыг радӕтты, стӕй та фӕстӕ рахиз фарс ӕртӕ фӕрсчы адӕттынц, фӕстӕ физонӕг адӕттынц. Ӕмӕ цалынмӕ ӕртӕ хистӕр зӕгъой, уӕдмӕ фынджы хистӕрӕн нӕй рахизыны бар.

иу дыууӕ фынджы уӕлдӕр фынджывӕрд ӕртӕ кӕрдзыны уӕлдӕр иннӕ уым ӕртыккаджы, иннӕ та ноджы уӕлдӕр. Назан куы дӕттай кӕстӕртӕн, назан хъустӕ фӕуӕд лыг кӕнынц. Стӕй зиане куыд дыууӕ дихы кӕнынц, цины дӕр ӕй афтӕ дих кӕнынц. Уый та кодтой афтӕ, хъусыл мын афтӕ хӕсс уӕлӕмӕ, йӕ кӕрон уӕлӕмӕ куыд афтӕ, ӕмӕ дзы кардӕй дыууӕ лыджы скӕн ӕмӕ фӕвӕййын сӕртӕхӕй. Стӕй бӕрзӕй йӕ хай, стӕй зӕрдӕйӕ дӕр хай, кӕрдих. Мӕ сӕ кӕстӕртӕ назанимӕ радты, хистӕр чи у, имӕ сын фӕзӕгъ афтӕ. Ӕвзӕр ныхасмӕ къуырма куы дат, хорз ныхасмӕ къӕрцхъус куы дат, Хуыцау ын сарф ракӕнӕд, хистӕртӕ уын хорз хабӕрттӕ куыд хъусой дуне фарн, уый зӕгъӕд. Бӕрзӕй йӕ ӕддых куы дат, фидар куы дат, уӕнгӕй Зӕрдӕйӕ тӕппуд куыд нӕ уат тӕрхъусау, фӕлӕ ныфсджын куыд уат, уӕ хъару хорзӕй куыд бахӕрат, Хуыцау ын йӕ сӕрфы ракӕны, зӕгъы. Ме дӕлӕ мӕ радӕттынц иуӕд кӕстӕртӕн. Хуыцаубоны нӕ, фӕлӕ цыппӕрӕмы дӕр кӕнынц, дыццӕджы дӕр кӕнынц, кӕд дӕ бафӕнда, айуад дӕ хӕдзарӕтӕ чъири скӕн ӕмӕ сӕ скув. Ӕмӕ гъер уым сыхӕгтӕй ничи вӕййы, кӕд сискъиры бахонай, уый йеддӕмӕ, фӕлӕ бинонтӕ сӕхӕдӕг.

къӕсӕртауӕг дӕр. Ер алы комы дӕр ис хицӕн дзуар, хицӕн кувӕндон. Ер скӕм райгрыдтӕн уым Галиаты фарон, стӕй авд дзуары, стӕй уӕле хӕлхъойдуртӕ хуыйнынц уым ис сӕ аларди кувӕндон, аларды та у сывӕллӕттӕрын сафӕг, къӕмынты ис Уацилла, стӕй сӕм ис Елиатӕ дӕр. Рӕстӕджы бардуаг уырдыгӕй рахизгӕйӕ дымты ис хъӕузӕд, дымты ис Авделӕй, дымты ис тугдзыхтӕн кувӕндон Тутыртӕ, нырӕй бирӕ зонгӕ дӕр нал кӕны, стӕй мӕнӕ доны сӕрырдыгӕй ӕхсӕгты сӕрмӕ уым та ис Аларди кувӕндон. уыцы кувӕндӕттӕн сӕ быны абонау кусарти куы кодтой, тунцыди куы уагътой. Йе хъӕузӕдмӕ бацӕуыны табу йын ӕд саджилдгур хуыйны ӕмӕ бӕгӕны дӕр уын фыхтой, йӕ рӕбынты цы дон цӕуы, уымӕй, стӕй кусарт дӕр ын кодтой. Стӕй йӕм сылгоймаг цӕугӕ дӕр нӕ кодта. Фӕлӕ абон, хъыгагӕн, уыцы хабӕрттӕ нал сты. Стӕй сӕйрагдӕр, афтӕ кӕд зӕгъӕм, мӕнӕ цард ӕвзӕр у, уӕддӕр нырыхуызон цард никуы уыдис. Мӕнӕ нӕ уӕлӕ цы пысултӕ ис, уыдон нӕ фыдӕлтӕ уынгӕ дӕр никуы фӕкодтой. Уымӕ гӕсгӕ дардтой ӕрчъитӕ. Уымӕ гӕсгӕ дардтой хӕцъил дзабыртӕ. Мӕ егер кувӕндонмӕ цӕуы сӕ Гаудих хистӕртӕ афтӕ загътой сывӕллӕттӕн, Дӕ дзабырыл кӕд хуызармӕй уа фсис, уӕддӕр уыдӕн цӕуӕн нӕй. Стӕй мӕнӕ ныр гӕххӕттӕн ӕхцатӕ куыд калынц, афтӕ никуы ӕвӕрдтой. Ӕвӕрдтой ӕрмӕстдӕр ӕвзист ӕхца нысайнагӕн бӕмбӕджы тыхтӕй йӕ кувинӕгтӕ. Стӕй йын хастой бӕгӕны, мӕ кодтой бӕгӕныйӕ кувгӕ.

нӕдӕр сынарры куыст кодтой, нӕдӕр суджы куыст кодтой, нӕдӕр ницы. Ӕрцӕттӕ кодтой рагагъоммӕ, ӕмӕ уӕдӕ мӕ кувинӕгтӕ сыгъдӕгдӕрой, мӕ, мӕ буар дӕр сыгъдӕгдӕр уа, архайдтой сӕ унадарыстӕр, аивдӕр уа, зӕгъгӕ, мӕ афтӕмӕй сӕ хабӕрттӕ кодтой.

Ӕртӕ фӕрсчъы Шамилис сын загътан ӕртӕ чъири ӕмӕ ӕртӕ дзыхоны, ӕмӕ цӕмӕй ӕхсӕз ма уой, уый тыххӕй ма йыл дыгуры ӕфтауынц ӕртӕ гуылӕдӕн, ӕмӕ свӕййынц фараст. Къӕмынты хъӕуӕн йӕ кадджындӕр дзуар у Уацилла. Хъӕуы сӕрмӕ бӕрзонд хохы цъуппыл ис йӕ рагон кувӕндон. Алы аз дӕр йӕ бӕрӕгбонмӕ цыфӕнды дардӕй дӕр фӕтындзынц къӕмынтӕй рацӕугӕ мыггӕгтӕ. Нӕдӕр дард ӕмӕ зын фӕндаг, нӕдӕр боныхъӕды алыхуызон уавӕртӕ никуы бауромынц уыдоны. Ӕмӕ ма ахъуыды кӕнӕм, ӕвӕдза, цы уарзондзинад, цы рухс сыгъдӕг ӕнкъарӕнтӕ хъуамӕ уой зӕрдӕйы, сӕ рагон ирон туджы та цы ӕнӕбасӕтгӕ тырнындзинад хъуамӕ уа фыдӕлты фӕдзӕхст ӕххӕст кӕнынмӕ, цӕмӕй адӕм,

Hozima Къӕмындыхъӕуы ӕривӕзтон ӕдӕппӕтӕй артӕн хӕдзары, три дворов. Ӕмӕ куывд афтӕ хастой, раджы фыццаг куывд кӕнӕ, зӕгъгӕ, уӕд-иу фыццаг хъӕуыл ӕрзылдысты ӕмӕ-иу зад ӕрымбырд кодтой. Ӕмӕ иумӕйаг бӕгӕны скодтой. Сылгоймӕгтӕ та фӕстагдӕр цыдысты ацы кувӕндонмӕ. Нӕлгоймӕгтӕ-иу ам ӕрцӕттӕ кодтой. Ӕмӕ-иу кӕстӕр фӕсивӕд мӕнӕ ам иу къуыбыри уавӕртӕ уым Майордам лӕппутӕ искӕй арвыстой, майордыгӕй хъӕркӕнын райдта хъӕумӕ. Мӕнӕ кусарт кӕн, мӕнӕ дурчи уынӕм. Йоныл-иу кусарт акодтой. Мӕ иу скуывтой, фыццаг уыр Ӕмӕ акуывтой. иумӕйаг кусарт уыди? Иумӕйаг, иумӕйаг.
Иумӕйаг. Раджы нысайнӕгтӕ ӕрӕмбырд кодтой ӕмӕ дзы кусӕрттаг балхӕдтой. Зад дӕр иронмӕ ӕмбырд кодтой иумӕйагӕй, ӕмӕ дзы бӕгӕны скодтой. Мӕ бӕгӕны та кӕм кодтой? Бӕгӕн дӕр, ам дӕр уӕй кодтой, хъӕу дӕр кодтой.
Нӕлгоймӕгтӕ фыхтой?
Нӕлгоймӕгтӕ фыхтой бӕгӕны. Дӕсны бӕгӕныгӕнджытӕ дзы уыди тынг.
Мин фарасӕдӕ дыууын дыккӕгӕм азы ӕфсӕддон ӕмӕ ахуыргонд Темырханты Сослан афтӕ фыста, Ир кӕнынц куывдтӕ сӕ дзуӕрттӕн, ӕмӕ, куывдмӕ чи рбамбырд вӕййы, уыдоны хистӕр скувы, раарфӕ кӕны, стӕй мӕгуырӕй, бонджынӕй ӕмвынг ӕрбадынц ӕмӕ сӕ зӕрдӕты дуӕрттӕ байгом вӕййынц, сӕ удтӕ бӕрзондмӕ тындзын райдайынц. Иры уыцы куывдтӕ иумӕйаг кӕнынц. Ир зӕрдиагӕй хӕцынц, сӕ рагон фыдӕлтӕ сын кӕй бафӕдзӕхстой, уыцы ирон диныл, рухсмӕ сӕ разӕнгард чи кӕны, ныфс сын чи дӕтты, царды тохы. Ацы ныхӕстӕ нӕ амонды ныр стай азы фӕстӕ дӕр раст сты. Абон дӕр нӕ бон зӕгъын у, ӕцӕг ирон лӕджы зӕрдӕйӕн йӕ райгуырӕн зӕххӕй адджындӕр кӕй ницы ис. Кӕд абоны кӕстӕртӕ кӕмдӕрты рӕдийынц, уӕддӕр нӕ зӕрдӕ дарӕм, тагъд кӕй ӕрцӕудзӕн, уыцы рӕстӕг ӕмӕ кӕд бамбардзыстӕм не ппӕт дӕр зӕххыл нӕхи рагон ӕгъдӕуттӕй растдӕр, аивдӕр, табуйагдӕр ӕмӕ куырыхондӕр кӕй ницы ис. Ӕмӕ уӕд тырндзыстӕм ногӕй ирон ӕвзаг дӕр хуыздӕр базонынмӕ, ӕппӕт ӕгъдӕуттӕ раст ӕххӕст кӕнынмӕ. Уыцы хъуыддаг раздӕр чи бамбара,